Omwanchi omorigereria ano nonsi ase otorigereretie koru mwanyagetinga eyaikire ime y'ekenyoro kia y'omoyo ime ya Basse constituency ase togochika gotebia buna ogosimeka chiavocado echi chikoira emiaka ebere na enusu chiaboeka amatunda aywo oranyare koonia erinde okinie enibo yago naende onyare koba ogokwegendereri ase obogima bwa bono na obore motwe. nakwariganirie, inche Nyasae bwa Obedi. Omwanchi omorigereria nere otwekire ase omogondo bw'omogaka Wilson Ongori Ombongi korwa Yomoro sub-location eywo egotoka ase Nyacheki ward ime ya Bobaso sub-county ase Kisii county. Omogaka oyo nasimegete chiavacado chinyinge egento Mwanche omorero rinde aganie omanye nkeri ng'a omogaka oyo iga atogorete echaye yonsi pi abwate ase omogondo oye oye, na omogondo oyio oye onchoire osimekire chiavacado. Ngochia are gototebi nki kiareta agakora igo, naende gose chiavacado echi nchimokonyete mpaka agaikera ekerango gia ogotogora echaye. Ng'ai kwanyotete ekerengererio eke gia ogosimeka chiavacado? Nere omobisa onde matunda. Nere otokundete ase amang'ana ay'egesporti egencho aragokora ase ensemo ya Export Promotion Council, atuha ebirengererio buna esimeka chia avocado nchirochio chiakoonire ching'umbu buya. Bono twatwarire twachaka, twarenge ekeombe togachaka gosimeka. Erio ching'umbu chire kobwata rende nche chia ase chia chiabwatete, kage nachi gokumore nkagenderera gochia gochirorera, mpaka bono ndoche naa. Mbuya chire enchirigwa enchiri bobe, naende tochiachake kobeka amatunda. Emete yonsi moyote ye chiavakado, na emete eye ere gose igaa, gose na emete emiao. Iga emete eye ekorokwa ash, nero togosimeka. Ekero kende igo okonyora oranyore omote oyo ogentetera omote oyo nka aye tokoria ekegusii, lakini gwakora egrafting na omote oywo okorokwa ash. Nigo bono kwanyorire amatunda ogochia koigoro aa akorokwa ash, are medium size, tari masinini, tari maneene, are medium size, na orakogenda for export. Nabo matunda atotebeti na aywo noro, akogenda for export egencho yaye nere okorigia emarket ya export eye isiko. Ekero tonyora oyo omomanyi okorokwa Matonda, aratotebie ake igoro ye breed eye ya chiavacado. eyio ekoba exported chimana ching'umbu ase ebwate market. Mbuya mono, chiavocado echi iga, ntobwati chivarayati ibere chire chibwate echira nene sana chinse chia ng'umbu, eyemo ekorokwa fuete, eyende ekorokwa hass. Hass nere omogaka oyo asimegete omoremi oyo. Wilson, ombongi, nere asimekete ase obonge, ateeba abwate emetang'e emia mbili na goeta, aya nagenderete komenta. Eh, chiavocado echi nigo chire medium size, na twateba, nchiri inene buna chiria chia Gusii, naende nchiri nsinini, eh, keren kerengo kia gati eka nachio chiganiri ase echiro. Na mor ma marange gose echiro enene ye chiavocado echi iga, UK, United Kingdom, na echinde nchire chikogenda Netherlands, nechinde chiagenda ase echiro ya Boongeresa mono, gose Europe. Ko nechinde naende nchire chiko chiko exportiwa gose chikooniwa goetera ase airport ya Eldoret, chiagenda Dubai, chiachia korosia chijuice, naende chiachia gotumeka korosia baria bakoenda gochitumeka ase okoria, lakini baroo abande bakogenda bachitumia ase okorosia amafuta yechitukia na ayande yokoyaka. Gosimeka chi'avocado gwateba ng'a tosimegete ang'e emia mbiri. Chibasairi ngaki chiakoete kogora chi chi chindatera gose chimbando chiria gwasimegete? Nabo oyomo ekwende eseedlings eye yamo ebe siling mia moja, tani siling elfu ishirini. Ogosimeka rende, ekero kware gosimeka gose kwaremete rituko rincharagete okomanya gosimeka. Yesu na omwana arapwipete, nabo okomoa etupa two feet, echise naende obo nabe ekoba two feet, kwabekwa emboreo, manywo, ekero gwasimeka ekero gwasimeka gwatumia TAP, kwarwa kwanya kwa mwakora na mwairima kwanya koyebekera amache mpaka yaaku. Mister Matonda, chiavacado echi ekero mogosimeka omote oyomo gochia ase oyonde, mobwate. egepimo specific giogosimeka? Inche egepimo nkere aroro, marange okonyora ng'a koreng'ana ne ing'aki otagete omotwe oyochia komenya amatuko ang'ana, nabo okobeka spacing. Lakini eye ere engiya, iga ere chimita isano na emo ase chimita kianda, ekero ogochia koyosimeka omanye koira amatuko amange, otarichi gokora ki? Otarichi kogotabua ng'a nocha konyora gwachare koyobutora gose gokora pruning. Bono nabo nabo etakeire ng'a gwasimeka chimita isano na emo gochia aria ne chimita kianda. gochia ase korwa eraini gochia eraini ende. Ee avocado eye nigo ya twachisimegete 2010 mwaka elfu mbili na kumi lakini bono ekero yachia kwama tokonyora kere evariety eri totete keri in the export market. Bono egento oroche tokorete aa nkeri ng'a omwaka oyo omoremi iga iga ayebutora ayenachete alafu twakorire bono grafting.

Oyo onye bono emiaka ebere korwa bono iga, naende emiaka ebere korwa bono, omote oyo ochakire buna ore iga ochakire koama amatunda. Etuko be eyende tiri bono asimegete, gekomera kegokina, tochi kobutora omote oria o igoro, tosimeke to tokore grafting, eye echi koba buna eroot stock, echi ko tochi kobeka esayoni ya ritunda riria totagete. Eye grafting nabo tokoyekora mogondo, tari lasima toye torete amatunda korwa korwa. Korwa ase chinasari, ko kwa establish omogondo obeire ne matunda aria otagete, nabo okogenderera bono goekorera grafting yao omogondo onyore em- embegu eria otagete, ne variety ya matu matunda aria otagete. Eh, bono omogaka Wilson Onkori buna are omoremi, buna twarire rende korwa maate korwa mogondo gotira bagatwekera egaa tintorakora gochira igoro, iga ago iga atotebirie ng'a ere iga aremete chinkoro chifuti ibere ase chifuti ibere ne chifuti ibere gochia inse. Orusia amaraba aria igoro efuti eyemo, obeka kando. Omanye korusia amaraba aria ande efuti eria inse, naro obeka kando. Aria igoro oreta obuya etebe eyemo, oburukane namaraba aria, oiranie engoro ime. Top soil nero akobukane namanywa, oiranie gochia engoro ime, otang'anie engoro inse, otiga yabera ororo atoba, nabo araire nomotienyi omo, onye emburaka ere enyinge, motienyi omoiga. gose nonya ne chiwiki ibere, onye konya chiachire kare amatogo, bono atoba kabisa. Obwo nobwoya obwomo boria bwatobire, tari esike. Bono ekero akorire boigo, erio nakoreta eorder yaye ye chi yembusuro korwa korwa ase baria bago supply chi chinasari. Omwaka om ombongi nigo aretete embusuro yaye entang'ani korwa Thika, achete akoiyia embusuro yaye korwa Thika. Namoorokereretie ekero narenge Export Promotion Council, tokagenda nere te tokagenda akamanya ase ba bakogora korwa, akareta aka prepare omogondo oria buya, agasimeka. Ekero asimeka, natotebia ng'a chinguru chiria mia moja chintang'ani chinyinge chikooma, agatigara amatunda ikomi oka. Aria okoba omonto ogokwa omoyo, anga iga atigete. Abange mbarenge ekiombe abanto ang'e emerongo etato, nere ero eribu ekoromerereti bakoikire aa. Bono amatunda aria ekero asimegete, yatakeire abekerwe amache. Igo nabo atakeire ekero embura etaiyo, kwabeka amache, kwanyabekera amache kwana koyakorera kwana koyakorera koyakorera irrigation na ewatering can mpaka abwata. Nabo ogokora obo for one month gose omoti onyomo gose emeti eye ebere. Riria ritunda eri riabwatire bono rigochaka kominyoka, nonye naye ogokumia ekogera, buna ritunda riaika riaikire omwa omwaka oyomo na enusu buna eri, risote na inaa. Erio eria akorwa omwaka oyomo na enusu bweka, lakini moroche amatunda buna asunaine. Kogoika omwaka o kabere, omwaka o kabere na enusu, amatunda ayio bono nokooni okooni ochwe. Omogaka Mangori yabakande chindori chinyinge chiabo, echire chinyeng'e chinyeng'e chinyeng'e, enching'e emete etuanarire emetaambe. Obridi bakoete ere bogochia nabo chitebe na ebichie ase nokoua. Nkoenkerere koa ase eng'encho egocha yacha na ege eSion, egento keria kwa kwakora grafting gocha igoro, akeirana na egesabo, nkeri gokina straight gochia igoro, agekogenda horizontally, kogeka chisemo gochia igoro ekero okwa kare, naende ntotebi na ekero okora oyo omochake gotira gochia igoro, igo okonyebutora at least oba, chimiita inye na enusu. gochia igoro, chifuti ang'e ekumu na tatu, igo nokonyekontroreria agwo. Mbuya ki omonto oyo omong'u obwate gochia ase omoremo gochia avakado? Kwanza nagokire sana nomoremi oyo ekogera amafundisho anyorire nere obeire omwalimu. Omoto oyo niga ebreed eye nabo ere enying'e igo, naende bono ntoe ntomwegereti ng'a riria oikire eheight gete gochia igoro okobuna epad korwa igoro. Enkoro. Enkoro. Ekero kwabunire enkoro ogenderera koagara.

ore omweng'e, okogesa okogesera korwa inse. Mwarigereria korwa maate ng'a omo- emete eye neyakire eriogo rigoita ebichuni na goseria obo- oborwaire. Bono oro nonya okobeka epambu magega na goaka eriogo, iga ere egasi eng'oro ore ekogera ere emete eyio ere emieng'e. Iga ere osi iga iga iga chi chi chi eye ere grafted Nabo ere emieng'a ekabere eye, naende bono okogesa koria ntwateba ng'a tori gocha kogenda ochake korota emenenku gochia igoro kobutora amatunda aya, gokoyarusia buya ase oboang'e, tokwarora tokwarora risankwa ekogera ekero okorigereria risankwa ntokwanere igoro ya ya quality, risankwa eri riko riko rikokunwa ake, riasariri, egento kemeriri ekio nkekogenda ng'umbu. Twakwanire eng'ana y'oborere y'ogosimeka omote oyo, naende twarorire ng'aki omote oyo bwabakande okokina, mpaka ochaka gokina. Naki okoyorenda korwa riria gwaosimekire mpaka oike obeke ritunda ritang'ani mwabo, naki kwarendire eyabo. Nabo iga nantuniete ngotumia ande amariogo, obwo ngospraye amayogo ande nkoe specific nang'o nare ngotumie. Bono ngotumia iga na pruning.

egesaku nkere omonto oria ogati ogokina, oria noro the leader. Bono noro ogochi go control height yaye, noro akogenda orende ogenda iga. O- pruning ogocherera nkoba kore ase amatunda aye, ekwo eye pruning ateba. Okonacha ebisago biria bire Eeh, ebisago ebisago biri bire bire bire bita bitarichi kwama enchera nere to omofundisi akobirigereria ng'a eke nkegocha kwama itunda iri ya, riarusigwa aroro, naende mbitakire koba ebinge. Alafu egento nkerakwane igoro y'amariogo, kera ekinto gete gokwanera buya. Amariogo tari ande onsi agochia gotumia gosiara emete eye, eko ere nendagera. Amariogo naro ororo amange akorosiwa korwa ase pyrethrum. Amariogo naro ororo akorosiwa korwa ase chike chikemiko chinde chitari kogenda chiareta obobe ase emebere yaito buna chiareta cancer. Bono amariogo ayio ase egesongo ase ebinto bikogenda export iga akorokwa ng'a riogo riria ogotumia ngocha koba rire traced. ng'a ndiriri, bakogenda bakorigereria ring'umbu, bagobeka e- e- elaboratory, bakanyora eriogo ndiro nonya traces chinde nchire oo, ama- endagera eria yonsi yangirwe. Bono amariogo naro are specific, naki oigwa omoremi ateba ng'a iga agotebiwa mariogo ki agotumia, naende ntore na egesio gusii, goetera ase amaoga, eriogo riria rikoenda riamitwe korwa ase epareterum, nari rigokori buya mono ase ase ebimeri buna ebi iga bia horticulture. Amariogo aya inki agotanga mono mono, amariogo aya mogosiara?

Igo amariogo aino agwo agokuriventi. Iga ebichuni ebichuni ase ateba chiungu echimo chiabo, nebichuni binde mbireo, amarieta y'ekegusero bare amo, ore nebichuni nebinge, bakachiafidi chinchiro, obochuni boria okorora bokobera buna ase rinagu, oboko oboko oboko ase chinyanya, bono obororo boria biria ebichuni biria riogo ndiro riko rikobiseria. Na ebichuni ekero bikorukorwa ase amo gochia ase ande, amarwaire nare birambokerie, bono nabio mono togota togotema gotanga. Egento nkoboria omoaka, mogondo oyo buna twatarire iga goeta goeta, kende nkeiyo osimegete ororo ninche avacado echi oka. Egee ogoteba ng'a mogondo osimekire avacado echi togo tageri kobeka kende ime? Eh, gose naye otageti kobeka Igo igo otaegekana bono yaeteire, nakora gose gosimeka chindagera chinke buna ching'ende, chinyanya, lakini bono ase yaikire igaa bono, ntitageti chichia gochia endagera. Eabakati taeti gochana naende endagera na emete ende emiao, na ebimeri binde ebiao. Igo ata goesi goaba tokonyora na kero kende mbi gochi gokora, nchi gokora buya, eeh bono. Eh bwana Matondo, gose gento omanyire na ogosimeka egento ching'ende amo, esuguma, kera egento ase amo. Igo nogoteba ng'a ekero omonto asimekire chiavakado echio, tari gochi kosimeka kende mogondo oyio. Gusii ntomanyire ase enchera eria yogosimeka endagera eria twateba ng'a mixed farming, kwarema chiavocado nke, ritoke isinini ebituma buna ebi toroche moino abwo bisinini ebi binde kogenda. Lakini bono ase oboremi obo iga bwa horticulture, igo tokoboroka oboremo bwa high value crops. High value, yaani rigori rire igoro mono. ria oboremi obo iga, eavocado eye tenka avocado echi chinde chia kawaida chiretwe gosimeka chiababu na emerengo amo. Echi ne chiavocado ogosimeka komaete ng'a igo ogocha koonia rigori rigiya, oranyore chibesa osomerie abana, onyore chibesa ogore endagera ya ebituma biria otasimeka, onyore chibesa ogore nonya na amabere onyete obwatia eng'ombe. Bono ase eng'encho eyio, kwanyora ng'a nabo bono okorigereria ase ekemeria ekio, okerende buya, gekoe chibesa echio oranyare gokorera ebinto ebi binde biria ota otari konyara gokora. Omogaka o Mbongi, naro nobegete emetana ye chinchoki iga aria ase omogondo oo, chinchoki chiria ogotuga gose nchibwate egento chigokonya ase chiiee okindu chia avacado echi chiao. Nfagete epapu ya chinchoki mono nigo nagachete nkanyora ekero nagachete esemina, ngateba buna chinchoki eke ido well chiakora pollination ase omogondo nabo okonyora. 30 to 40 percent in increase ya amatunda ao because of chinchoki echi gokonya pollination igo kwanyora nonya amatunda iga akonyorekana iga akoba amaya ekero chinchoki chire ororo. Igo okonyora chinchoki echi chiarenge gocha nonya eh chisichete mbwenu chinchoki echi chiarwa, bono na ekonyora nonye ngochibeka ang'e iga iga epurpose nere eyio otherwise tindabwate obonge bwabo. Mono na insect pollination nere egokori buya mono, naende bono kare enchoka ekorwa omote oyo onde gochia oyonde, nonya na obwansu bwe bwe bw'amatunda aria ok ok ok ogoikerana. Bono ekero chinchoki chire twarabwate emetana etano echikomi, erio bono buna omogondo oyo ore baka rogoro, chinchoki okonyora chichire akare ebisige biichoire. nabo okonyora chiko na goonchokana, amatunda akoba amange. Konya ribaria okogesa amatunda emia eyemo, nabo okogesa amatunda emia moja na sitini, iga akomenta ase obonge. manya okoboria iga, ekero avocado eye yasichire, yabekire agatunda karia kang'eire koba, amatuko arenge koira mpaka yaisanere eyekoba exported gose eyekogeswa. gekoira amatuko emetienyi nabo ekoira emetienyi ene, emetienyi ene. Buna bono chisichete iga, buna chiasichire iga, in fact omotienyi ochia Ulaya nari nkoira amatunda. Emetienyi eye abekoire emetienyi sita saba. Eeh bono echi chisichete, nkoira ande echinde nchiroche chiasire ore chiria chia chiabeire, amache ngochaka gotwa. Eeh. period eye ekoira ya kobwatia ere ne weather gose climate gose ne period ere baso ande onsi Naki goetogete. naki nataka goteba ng'a bono buna gusii aiga, ekero chiasichire kwanza kanga omogaka nabo agote ng'a em- ogosiicha, riria twarusirie twagesire amatunda aria onsi pi arenge oo ye season eria yaetire. Na riabu chiabo kando chigochaka gos- gosokigwa nebisicha ebinge, o riiche riaye rigosokia ebisicha onye omo eritunda riroe erimo gose abere, iko amatunda aria igo igo igo okwenderia igo igo avocado eria ekorenda yeinda kobeka ebisicha. Bono riria ege eseason yaye ere amatunda aria onsi pi totwenerete koyarusia ororo onsi pi aria amakoro, yamanya gochaka eseason ende ya ogosicha. Ogosicha koria riria yasichire, egento kegochia kiadependi mono na amache na embura, okogera bono amatunda aria goika anyore endagera. Onye embura gegotu kogenda buya nabo ekoba four months erio omogaka ateba which is okay. Igo ere eperiod ya four to seven months nabo ere igo buna ateba. Ere iga ateba practically. Lakini bono ekero ere four nekero amache are amange embura etwete buya kwagachia yabera yakoremia emeti enyene yoka ritunda riria riakong'ire. Lakini nabo ekoira baka amatuko aye naende amatunda tari kogenda gosichera onsi amo naro okonyora agotang'ana koba nare ande nare akorwa magega. Lakini rende a period is between four months and six months. Ase engencho yaki? Ase engencho ya, twateba amache, mono na amache, na endagera. Omorigereria aasete na ine ritunda ndire iga erimo, eh, ritunda ndire iga erimo, omogaka oye bw'omogondo agontebia ng'a eri iga ase riaikire riaisire koba rikogeswa, mwaka. totebi ng'a ase nini. Ee, rimo rikoreng'ana bono riarure, shine green riachakire richake koba dark green, nario erio ritakiri rikogenda for a market. Naende buna riire iga nabondo chibwae chibwate oborito ang'e three hundred and fifty grams. Iga amatunda atato iragusa na ekiro. Amatunda osa koba very lucky nonya amatunda buna ayoka aye nonya kogura amatunda five thousand. nigo obwate eribu eribu mia moja na ang'e na na kumi ase amatunda ekabira eye yoka. Chisiringi. Eeh. Egento nkere omoremi akwanera abwo, ng'aki eki bitunda ebi buna bono ebi tobwate koboka, gesire goonchoreria korwa light green gochia dark green. Igo ng'aki o- nabo o- ekare ogotumeka komanya ng'a riria riabeire rikogeswa. Nabo ekare eye naye okoratumia, ekero okobona rire ki- ki e- e- e- green, fine green, rikoba dark green, igo bono riria riabeire nario aria okomanya ng'a bono riagere rikogenda emarket. Ritachi gotoba nchera, ritaraika ase rikogenda eng'encho barabwo rigeri rikoba restored. Na rikoenda Airport riachire naende ase rikogenda riria rikoba igo nokonyora riagosotobera nchera igo ekero rire dark green igo nari rikogenda esawa aria ang'e omotienyi omogima rigokora ritaraika ase omochie korwa ogoika. Eswali kwaboria erire, gose kori kera ritunda erio rimarete koba yellowish, light green yellowish, gose kore na omote oye, omote oye nomorere. Bono egento okorigia eri nomote oyo, na ekare eye buna ekona gochengi, na esize buna rikona gokina. Bono eri neri ere rende raba, ritigari rimichinyia ebere, onye ebere na enusu etato. Riakinire, riamanyire koba aye iga riachire komoamirera koba amachani. Bono eri, eri iga, eri bono riabeire riakong'ire, rirageswa wiki eyemo korwa bono iga rigende echiiro. Okorigia riaonchokire mpaka ritaete gochaka komoamerera, aye torigotiga rimoamerere ribe rimwamu.

Nigo bono buya abwo tumetie ase aya, twanya ata goisa tobwenerete konya pari, tobwene abwo tobwene yaani tore tore emera enkoro twanyetindeka eria, erio amagondo atayenyore. Ekero bire gwakwana, naende nataka koirorera aye, amatunda aya, moroche buna are amange, omote oyo omogaso oise koba ng'a ochire ghafla, ekiya e- e- eweather yachenchire. na omote oyo tonyara tokonyara korageria amatunda aya onsi. Bono amatunda aya ayande naro akogenda naki omogaka ateba igoro ya natural family planning ya emete eye, amatunda ande akwaroroka gochia inse, atigara aria amake igo, aye omote oyo oranyare koba ki? Oranyare ko kokoa endagera na amache buna koreng'ana ng'aki amache are. Bono oroche amatunda are amange sana eseason eye, ase eng'encho embura etwete buya, noroche ma, naende nabo eranyarekane ng'a onye omogaka oyo kare ki kiomogaso onye riria Tobwate ase amaache are agene mogondo agokora irrigation, nabo tokogesa throughout the year, naende amatunda akoba amange kegima goetania bono. Igo bono ekeri twateba igoro y'amatunda kwaroroka agenda inse agunda, twaburugera arusigwa aroro, nase eng'encho y'ayio omonto oo nobwate enchera yaye yoku yokwerosia na ko adjust koreng'ana ng'aki egwete ere, endagera ng'aki eng'ane. Nigo ngokora okogesa kwane Korwa mogondo niga nkogoesa koreta abanto baria bamanyete nkobatebia, buna bakobutora amaa amatunda ayio na nama namagasi amaya. Twareta tokorachore amatunda aria amanene amanene amanene nao tokoreta, twarosia ga twarosia tige egeutu giaye ase omogaso otaake, twanyabeka ororo. Tokoesana na rituko rituko eri buna amatuko abere, tokonyora twaisanekire buna twatagete, gose agoisana onyore na epick up, buna inche bono epick up nkoirera, nabo onyabeka epick up igoro nanyeira ere nesingo esia ase agochia koba packed. Eeh okonachera amagasi, totwateba ng'a amatoro aria ase eng'encho arameng'e, bono amagasi iga ako okonacha. Ekero ekero tokoge ekero ekero ritunda rigogeswa ko okonacha namagasi nario, otachi togocha goaka na mote iga onyare kwa kwaniaroiri ri risangu erio, bono okonacha ng'oora, okonacha na amagasi ominto ng'a okonacha buya rit kwari kwaritatera buya buna rigena ria engoko, riniaroka ekogera kari ri riria rirabu serii rita ritaniarogeti ande, echi ne chibesa oroseti buya. Lakini gokonyora ng'a rianiarokire, eyio egochi koba erichekti, kogoikera ase abagori, Bakorianga, bariruta ensemo tirikogenda buna ritunda rigochia koregwa. Nka Wilson Ombongi iga ateba ng'a, amatunda aria yageseirwe korwa mogondo iga agocha mpaka inka, oyagacha, oyabeka ase amo lakini atarayagacha oyakorera sorting. Sorting na okoro okorora naro aria amanene, aria amaneene oyabeka kando. Eyiri eyio ne eprocess ya value addition, eri twakore korwa maate, bono value addition ntoteba ng'a nogochia kogenda ko kogenda koprocessia amau amaguta oka. Ogosoti na koyabanka amanene abe erekando, amaka abe erekando, riria ribwate egetamaso egekego buna eke, ribekwe kando. Eri bono ndiri gochia kogenda chiiro, eri bono ne reject, eria erikobekwa kando ritigwe. Omanya gochora, amanya koba bono amato amatunda aria ane ane ane are eng'aini amanene, nigo agoisa ne kilo, totebe eye ne kilo iga. Abekwe, abekwe kando kando kando kando buna are iga. Aya gakobekwa kando, chibokisi nchire ororo, baria abagori mbabwate chibokisi chiabo bakorete branding. mwaka mo omogaka nacha eke elebe ing'ora, lakini otarachaka koexport directly, nabo togoteba ng'a nabo okogenderera koona ribaa eria iga emiaka nonya etato ene, naye gokona kweyarigania. Lakini bono, baria bakogenda bayabeka chibox ime, bayabanga buuya, ekare bayabangire, bono eye nere eye nero bono epiece ekorokwa epiece eyemo akabox karia ge chi gekiro eyemo, karia bono gakorokwa buna epiece. Na ekero agocha goakanwa agocha goakanwa koreng'ana ne chikiro. Igo chi chipiece chiria inye, oewa rigori riria ekiro eyemo, omanye komanya ng'a nchibesa nirenga. Igoro y'abagori, amatunda aya chiavocado echi iga nchiri koonigwa gusii moono. Bono iga amatunda akaraikire na akara aikire nyomba karagocha koba abuchire, omwaaka agocha korosia egento nkere tokoruga efridge ere temporary, ako agache estructure engiya nere togende bono korosia omoroberio. abeke obeke amatu obeke amatunda ime, lakini isiko ya ye ye structure eye, iga akobeka echain wire buna eye chingoko, gati gati obe abeke ama ama amakara, amakara aria bono nagocha osiare amache igoro, ekero amatunda abeire amange otari koyagacha abere nonye chigwiki ibere. buna bono naro are amanke, eki nakio gento tochi gokora, ki ogochi kogora bare rende. Ekogera togocha koya gese oyabeke nyomba, naende omanye amanye kogenda, amanye konyora achagire gotoba. Bono tokogenda toyabeke, tokoyabeka aka ekarumu aka ume, amakara aria round nogosiara amache. Ekero gwasiarire amache, yaba buna eku yaba buna efridge. ya mogondo oo rikagocha-gocha korwa Thika gose korwa Nairobi koiyia amatunda, iga akonyora iga are buna aruete mogondo, are buna arenge ataranye ataranye atarasari kende. Nere rende iga chigari chichia kobogoria korwa Nairobi korwa iga iga chigo chigocha gocha kobogoria amatunda karabeire amange, igo nchigari chichio bwa chifridge ime. Chigari echi iga nabo chira nabo torache goikomboa korwa aa HCDA. Eria yakarokwa HCDA ekare, Horticultural Crops Development Authority, mbabwate chigari chigokombwa gokara abaremi bare abange, chigokombwa amatunda abe ekuumi agenda bake airport gakorete ki? Kare buna arenge. Eya na avacado ande nabo oranyore kobwata avacado echio iga abwo gose orengereti gosimeka korende eye mbwate iga akoboko teri avacado eywo obwate boa buna echi chia kawaida gose echi chia botambe tokogora iga echiro twachikobeka ase ching'eni. Avocado eye neye ekoiruma aa ching'umbu, yarenta chibesa chingiya, enibo engiya oranyare kwerendera, orende eamate yago, osomerie abana esukuru, na kwegendereri gochia motwe. Twamotarera omoremi bw'esona mbongi, aye gase ekenyoro kiaa giomoro, gotoka asee. Nyacheki ime ya Bobasi Sub-County. Nagenire ng'a obosemi twakoire rituko ria rero, mbogoisane erinde naye orengereria Anene gotiga ebinto ebi tobwatererete korwa kare bitari korenta faida ende yonsi. Inche na Obed Nyaswabu, narenge na Samuel Matonda, buna omomanyi bw'amang'ana aye chiavacado echi, amo na omoremi Wilson Ombongi. Omoremi Wilson, tebia omorigereria oito ring'ana riao ri'omoiso. Mbuya mono, abaminto, abanto abaremi na abagusi baminto egento ndabatebi, tiga tochengi naende bono chitebi chi'okoteeba ng'a egento tobwate na ekemo ekemo, chikaagwa, amagooko nasirete, chikaagwa chigasira, echaye iga egendererete gosira, bono ne chi'avacado. Inche omogusi inche bweka nagende nse ya abanto emiiting eriku emo na mia atano abaikoyo boka, na inche nigo nabakumia, na amatunda naye ngusie are. Naende riraba tobwate rianchete chiavakado goetania, nigo naika chiavakado chiane naikengaaaa chigatang'ana, naende na omoremi oye abe omotang'ani na riraba ritang'ani, ntamanyete nonye naki ngotora, naki ngokea, rakini naende chikambagoo chiga chigatang'ana. iga abanto baminto imwanya kobaa abanto b'omokia, nosimeka ibere, eyomogaka na eyomong'ina, ibere, echi namatunda mokonyora mobwate chibesa kobua kemeri kende gionsi gekorokwa ekemeri. Eye iga boiko iga ekorokwa na, money maker, eyio na emachine obwate ekorosia chibesa eya avacado, ase bono iga central buna narora, inche natara nonya ekero naire chiavacado chiane oo. igo aba mbuya mono. Mister Matonda, naye toteberie ng'a omogusii eng'ana yao y'omoisa tokore. Abaminto omogusii mbuya mono, ekemeria eke kie chiavocado buna mwaigwa omwaka oyo gasimekete omwaka elfu mbili na kumi, iga abwate emete zaidi ya mia mbili mogondo tu buna twaratire. Naende nabo namoete ekerengererio eke nere agekebwata, nabangete okoigwa ekerengererio ntogogekorera intwe buna Care Volunteers in Partnership Kenya, ekeombe kia abagusii abana baino buna intwe iga tobwate obomanyi abande bakarema ache ng'umbu, ekero tokwoumerana, tokonya konya kwoumerana twaboria ng'a ng'aki torakore tonyore omo tokonye omogusii oito. Nomogusii ominto, Gaki tobwate riroba rigiya, tobwate ekemeria ekiya. Tware kobwaterera ekemeria eke iga, nigo tware kogiikeria ogotaka, naende onsi tonyore ng'a twanyora obotenenku, kera oyomo oyomo otwarire eni enengo ase omobuko oye, totige kona gosabirera, naende toire twa onye nyagitari, na omarwaire tari gocha ekogerera na eriogo. Mbuya mono, tiga ango toimoke rero torigie chiavocado ibere buna omogaka ateba, gose isato, tosimeke. erinde tonyore ng'a twanyorire chinyinge ekaire echiiro nere aroro. Mbuya mono. Kwegwera one omwanchi omorigereria, onye aye kore omosae, onye kore omogaka, abasae mbare tokonya gotara iga epa ara iga totabwati gento togokora, erinde oreme egetuko gete ekiya, oche origie omomanyi oyo, agakoe mbande, abande osimeke. Emiaka ebere etato egekoera, onyore egento eke kwaigwa iga ekorokwo. grafted avocado, e money maker, ebi ching'ogo chinde bakoroka ng'a money maker, yaani ng'a nabo egegokonya korosia ebesa buna otakagereti. Enamba y'esimi twakobekeire nsabu, na eya mwanyagetinga nero nere iga abwo, nabo ogoaka esimi onye kobwate okobori, gose ande ase oratake komentera, naintwe ntokoo koorokereria buna iga na erio. Iga twaumerane omokubi ogocha rituko ne chinsa buna bono, ekero tokorigereria. Igoro mono namange igoro y'oboremi na obonda korwa iga Mwanyagetinga TV. Inche Nyaswabu Obed twaumerane ching'aki echio.